N yɛla la Naawuni zuɣu duu ŋɔ ni ti je ʒiri yɛtɔɣa. Ninvuɣ maŋa lihiri lan ju lari pam. Di zuɣu ti je maa ŋma ʒi shɛli din yɛn chaai ninvuɣ maŋa maa koora yi di puuni. Ti je ʒiri anamora. M be Carlos. Naɣim. M bi ŋma ʒiri. A bɔla yin bɔhim a faabila? A faabila nyɛ ŋuni? O bela Kumbuŋ. So n cham kumbuŋ ti boho. Cham ti boho. Nyaɣisim nyɛla paya paya. Yiŋɔ o ni yɛli maa ka n teei. Yiŋɔ guri n doo daa yi kpi bɛn zaŋ o kpa toroko zuɣu n daag o hali ni baa stop n ti zaŋ o niŋ loori ni. Meemuna bɛ kpe ŋuni n yɛn shɛhira lana ma gaa ʒiya. Last two months guri n doo daa kpiya ka bɛ yɛn ni chaɣi bi lab bi kali maa ni bɛ zaŋ o mi pa toroko zuɣu m mali o chaŋ baa stop ni bɛ ti niŋ loori ni. Ŋun bɛ tooni vɔri maa ka niriba ayi bɛ nyaangi daara. wula wula wula ashe burkina polo loori nim maa eh. o chihi break o apply break ka di zaɣisi ka ŋun vɔri maa zaŋ bahi ka piiga niriba ayi ban daari maa ka di su ka bi gba zaŋ bahi ka vaaguui loori maa ku chɛla kpɛbi toroko maa eh. ka kpi maa zaŋ a ah, n gba ku tooi kpi two times ka gba piiguugi a yi tɔɣa maa teemala binshɛɣu maa daa chaŋ lolo to yaɣara chaŋ lolo to yaɣara bɛ Di bela ɛɛ n vum polo. Anamora ti chɛshiri. Paɣa kɔbu ka miri a chaŋ. Tɔ. Ka burinya ti paai ka kunkpaa mini bɛ ni. Tɔ. Ka kunkpaa ŋɔ gbaai kurichu ni bi di burinya. Ka bi gbaai kurichu ni bi di burinya. Ni bi di burinya. Bi kula kurichu ŋɔ n ŋmaagi o zuɣu ni o bɛma ka vindo. Tɔ. N zo maa ku vilila kurichu maa n naagi ka paɣiri o ni bi ŋmahi ŋmahi. Tɔ. Ka na zaŋ.

Dan Jabi Foo Turoobili Barina. Di gbunni. Chɛchɛ bari n-kpe one way. Tɔ! Ka n daam. N daam. N-chaŋ ti su o poliŋga. Ka a yi. N yi. N-chaŋ ti ŋme paɣa puulana. A ta. Tɔ din ka silimiiŋ boona Dan Jabi Foo Turoobili Barina. Ooh. Ɛhɛɛn. Tɔ nyama m-be ka lɔɔ. Binyɛr shɛŋa be ka paɣa kamina ti kahigi li, ti dii bi baŋ li. A Lamora! M-be ka lɔɔ. Di ŋɔ yɛla sɔɣa ti o. Man di pun yɛla yɛn mali taarihinim pam. Tɔ! Tɔ dinni ka n yɛn kpe?

ŋun yɛ a na maa mi yi bi yɛ polo buŋsi bɛ nima a bi bɔri bin baari ŋun ŋubiri moori n bɔrila ŋun nyuri kpaam di saha moto ka o bɔri ba a na moora ka na paɣa na yi kɔni mala la na ma bihi pam bihi ala bihi anahi a na moora n bɛ ka alos a paɣa maa yuli o yuli ham biya a bɔri pam pam biya dɛmdi n ti yaɣa gba

n pɔhimi ka bi labisi bidibisi n daam daam daam diba nahi tabaarikalla ka n gba ma bipuɣinsi anahi maa mi maa diri nyɛ tin daa yi chani puni la maa n di fahim maa amalabo tin daa yi chani puni la n di fahim maa n yiri ku sa vuɣu ka kpɛm sani maa sandoli ka ŋun paya sandoli ka ŋun paya sandoli ka ya ka ti daabahi na na yi wurigi Maa mini mabiɛɣu ni nyɛ shɛm maa yaa. Do so n-daa di kambɔndoo samli. O dila kɔmbɔndoo samli. O mi ŋun ʒimi ni binshɛɣu bi nyandi o. Tɔ! A baŋ laa buu? Ka kambɔndoo ti kanna ni o ti buh o samli. O mi daa haayila o tam ko, bɛn haayiri tam kɔri maa. Tɔ! O ni kɔri shee n-kɔri di bi niŋ. Ka o yɛl o ni o chɛ ka o ko wuŋ kawana di niŋ ka o dii laɣim yo dibaayi maa. Zaɣ piɛm! O ni ko wuŋ kawana di bi niŋ.

ajiya samira pɔlɔɛ pɔn ka a be frog area eh, naa niŋ abarika niŋ ka che mr salam amina paɣa naa niŋ abarika niŋ i bi diɛmdi program ŋɔ maa eh, coach white yendi a gba bi diɛmdi ka che bless nation i gba nyɛla ban be naya eh, naya nim maa din tahi kama fiili yendi like bi ku to yɛli dagballi fuuli ka bi zaŋ siliminsili kpɛhi no oh carlos naa zo lan ju la ti lihiri o oh, ta maa ku kpahi mani n maara ni n faara ka ti ʒiya lihiri so daa fɔɔri ba na fɔɔri yeendi maa wei naa zuɣu ti bi diɛmdili wata maa ku paai a nyɛ man ni maara ni faara ti bi diɛmdi lan juuli anamola n bɛ kalos chɛ ti kɔli baai to nyɛmiya to sakoro ni tɔri ma sakoro ni tɔri ma mari gba yɛrila yɛ tɔɣa ka yɛ tɔɣa bihi paɣa gaŋlan sakɔri tɔli di kumdila di ko to ka paɣaba ayi la sakɔri tɔli ka di kumdi di ko

musulman bi ti ŋmari ʒiri ŋɔ maa ni yɛn yɛli n jɛ ni dini maa nyɛ ʒiri domin jilima nim lihira ʒiri ŋɔ ŋuna di kuli bi viɛli hali yim gba so daa tɔri birilim alasan doo jima yi tɔri lana ka kɔhiri tim bi ti tim o mi bela loori ni wee m mali maa m be ti tim maa m bɔŋɔ

M mali o yiri a yi ti yɛn nya ka o be sambani. N dali o cheeni kuli. Aya ka so ŋun daa tɔri bini ŋɔ ka niŋdi kɔmɛntiri la m-bala. Ghana mini Nigeria daa ŋmɛri bolli ka o gba tɔri bini ka niŋ weu weu a bɛ di pili n zaŋ bolli maa n zaŋ ti Kwame Ayu. Kwame Ayu deei bolli maa o zaŋ li ti o daa ti lan ti. O daa lee ŋmɛ bolli maa ti Charles Bukky daa zaŋ ti ka Ise! O niŋ Ise ka di fa. Di saha sokam zaa sa baŋya di kpɛya. ashe din pa maa lɔŋ maa chɛŋ kana wo is the second goal di saa paɣala diya anamara ŋun mini ŋun ka bɔri naa puhi kana n chɛrisi man puhiya ya tuuli tɔ n ma dɔɣaro kan yan puhi n ma salama tu o bela tampiŋ yi paligo yi pali naa maa paɣa n nyɛ o n bɔn faaŋa ŋun paara n suhi ni yura o yuli hamdiya tu hamdiya tu ŋun kan yan puhi pahi ŋun paara n ba nyɛ

Ka a baŋdi kaman yɛlimaŋli duu ŋɔ ni lan du lari, over here we know the joke. Ka chɛ Abdul n-yɛrila Aboochi bia bee Piriba Fiise, a bia Abdul, Small boy, a bi diɛmdi lala program ŋɔ maa, a nyini Abdul ŋɔ a nya li, a nya kees pɔi ka ti chabisi, chɛ ka n zaŋ yɛtɔɣili ŋɔ sɔŋ a. Dunia shɛli ti ni be ŋɔ, di dumi tam yɛla ata shɛli zuɣu ka ti bɔri ni ti di anfaani shɛli din beni. Ninkurigu n daa ka alaafee ka doya ka bia gbubo. Ninkurigu maa da o shee ni ka baanjira paaro ni ka dulim paaro ni ka o suri kom. Bia maa n niŋdi o chaŋgam ni wɔŋgam zaasa naŋgban yini. Ka ninkurigu maa ti yan kani ka yɛli bia maa, Wei m bia, a di n wahala pam n ni ka shɛli ni n yo a samli. Tɔ amaa ni mali shɛli ni n taai. M mi ni di be ka wula n ku gali naa maa yi boli ma. ka bi simsi ma din naba dali kpaŋmi amaŋ pam ka a chaŋ ti yiŋɔ kuligi ni n-ti nya dunia biɛhigu. Yɛlimaŋli, naa maa ni daa shiri boli ninkurigu maa bia maa bi niŋ zinchili ba lee toya ti che n-kum gari a liro. Bɛ ni daa simsi o naai din naba dali ka o shiri chaŋ tiŋ maa ni kuligi ni n-ti ʒia. O ʒimi ka nyɛbigi ti yina nyɛbigu maa ni yina o yaai la o noli ka zɔhi kuli kpɛra ka zɔhi kuli kpɛra. ka zɔhi ku kpɛra zɔhi yi kpɛnkpɛ n ti pali ka nyɛbigu maa zaŋ zɔhi maa n siɣi ko tiŋli lala lala bunnahi ka bia maa yɛl o maŋa ni nyɛbigu maa yi lahi yina ni o buhu ka nyɛbigu maa ti shiri yina ka o yɛl o yaba zimbihi bela kom ŋɔ ni nimdi balibu kam nyɛla din be kuligu ŋɔ ni ka bo n lee tahali ka a bi gbaai zimbihi ŋubi ka yina n ti gbaharila zɔhi nyɛbigu maa ŋun la ka yɛl o weendia m bi diri zoo zoo yi gari n lɔŋ ni ni kpi n yi gbahila zɔhi maa n siɣi ko tiŋli n ti zaŋ ba bahi zimbihi maa yi kana ni bi ti gbaai zɔhi maa di ka n gba gbaai zimbili di di zuɣu dunia yaaŋɔ zuɣu di ti bɔri ni a di a kɔŋko ka bia maa zaŋ li niŋ o tibili ni ka yiɣisi kuna o kunimi n ti no binshɛɣu ka di niŋ o ka o nola wahu o bi dihi tabili ka lihi ka di nyɛ wahu o bi dihi tabili ka o labi nu o bi dihi tabili o kpuɣila dɔɣu ni o fiɛbi ka wahu maa la ka yɛli wɛn bia a di mini la dɔɣu ka a nɔ maa boo wɛi tɔ wahu n-nyɛ ma to amaa ka ti zaasa n-dimda di zuɣu m bia di ti bo dimli bahi amaŋa zuɣu ka bia maa yɛli ni o wumiya ka ŋmaligi bia maa chanimi ni o ti kpe bɛ yiŋ zɔŋ ni o nyɛla bɛ last born ni buɣisi maa o ba ni o ma ni dɔɣu bɛn dɔɣi so kpalim kpaa ka lala bɛ last born ŋɔ maa mini jangbuni diɛmda jangbuni maa kpuɣi o zuɣusaa n-yihi o n-yaagi o noli n-gbaagi o ka bia maa baɣaya ka yɛri o ti zo maa ka bin diɛmdigu m-bala zom ka che o zom ka che o ka jɛngbuni maa ŋun mini bia maa diɛmda awa dibayi hali nyin nya jɛngbuni maa bi che bia maa o ku gbubila lala ka o banim ti yi puu polo paana ban ni ku paana ti nyɛla bɛ yihila marafa kpahi kpahi ka jɛngbuni vaa guui ka di niŋ bia maa lahiʒibisi pam awa dibayi hali nyin nyaɣu o bi che bia maa ka bia maa gili o yinguli nyaaŋa n ti yɛli jɛngbuni maa, O yi mba, m baɣila kpe ka a mini n tuzo maa diɛmda. Awɔli dibaayi m-bala, nyin n-nyɛ a bilifiu. Ka jɛngbuni maa la, ka yɛl o, O yi dunia yaaŋa zuɣu, a tuzo maa, o bi mi ni mani n-nyɛ jɛngbuni maa, ni n ŋub o, n ka dariza. A banim ni paana ŋɔ, bɛ bi baŋ ma. Bɛ ni ŋme marafa maa a ni nya ŋɔ, bɛ bi baŋ ni jɛngbuni shili n-nyɛ ma. Di zuɣu a laɣiri a baŋsim, a yaa, miri ka a kuli li. Di biɛɣu yi neegi, a mali laɣiri bimbaŋ, a mali yaa bimbaŋ, a mali baŋsim bimbaŋ. Sagani tiibu m-bɔŋɔ, lan ju lari zuɣu ni ka n yɛn zani kpe ka chɛ n-yɛla ni a yi bɔri ni a wum nyaɣisim alahiri dali kam shee sagani tiibu ka a gbaai. N ku tooi chɛbisi ka yɛla ni a yi bi lihi sagani tiibu nyin ŋɔ a ni nya li, a ni nya kpeezi. Amaa pɔi ka ti yiɣisi m-bɔri ni n zani la kpe, special request, ka ti niŋ nupuɣ din bi yoli n-zaŋ ti Israhim ka o yina ti di ʒiima.